Míaƒe ɖekakpuiwo, míaƒe sɔhɛwo. Our upcoming young adults. Míaƒe ame yiwo le mɔ dzi gbɔna dza va nye ame tsitsiwo. Fathers and mothers. Evitɔ kple vinɔwo. Everyone all together. Ame sia ame, mí katã ɖe tu. God.

le ame yiwo le to dzi, ame yiwo le Togo, ame yiwo le Lome ƒe dua me, ame sia ame nege ɖe ame sia ame ƒe agbe me. Ame yiwo le Togo ƒe dua me, ame yiwo le Togo ƒe duwo katã me, ame yiwo le Afrika ƒe duwo katã me, ame yiwo le Amerika, ame yiwo le Asia, ame yiwo eh, eh, Australia, ame yiwo le Canada, ame yiwo le ablotsi, ame yiwo le afi sia afi, ame yiwo katã le teƒe vovovo fofo me do gbe ɖa be tsɔ alɔgbɔnu koko sɔ de ame sia ame ƒe agbe me eye medo gbe ɖa bena medo gbe ɖa le xexea katã me ame yiwo do na arab gbe ame yiwo le teƒe vovovowo bena ɖe nukunu gbagbe ɖe nukunu wɔnuku ɖe nege ɖe agbe sia agbe me le fiasia le yesu ƒe ŋkɔ me. kpeɖodzinu ava eme le agbe me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me ye míedo gbe ɖa le. Gblɔ na ame le axawo dzi, gblɔ na ame ke le axawo dzi bena ɖe Mawu atsɔ nukoko ɖe de agbe me. O la, nɔ gblɔ ne gba kple nukoko la. gblɔ be ɖe wò ŋutɔ sɔ alɔgbɔ nukokoa ɖo yeƒe ŋkume nàgblɔ ne bena ka Mawu atsɔ nukoko ge ɖe agbo me. Eva me vɔ. Mebe eva me vɔ. Aƒetɔ ayra wò eye agayra wò ɖe edzi. Le fiẽ sia meva ŋutinya ɖe ye mesɔ vɛ. Ŋutinya tɔxɛ ɖe le dɔwɔ ƒe agbalẽ me. Ne miese wobe apostolowo ƒe dɔwɔwɔa, apostolowo ƒe dɔwɔa le nyateƒe me la, enye Kristo ƒe dɔ yi ke wowɔ to gbɔgbɔ kɔkɔwo dzi, to apostolowo dzi, elabena ne nyatia megava dzidzi le agbalẽa ƒe ŋkɔ ta, ye ŋuti woyɔe kpoe ɖe gblɔ bena kɔ apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo. Vɔa enye Kristo ƒe dɔ yi ke wowɔ. Kristo ƒe dɔ yi ke wodze gɔme, edze gɔme eye woyi edzi. to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me to apostolowo me eye gbɔgbɔ kɔkɔe ma abe ale yi ke míedzi míedzia le hamea gbɔgbɔ kɔkɔea ele gbɔ le fiase ya gbɔgbɔ kɔkɔea ele gbɔ le fiase sia eye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽa asrã atu wò gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽa ade gbɔwò. eye ele be nàdo dzesi bena esime mawunya la nɔ edzi yim ma gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔnae la wɔe bena ŋkuwò la ʋu eye nàte ŋu ado dzesi bena esime mawunya la nɔ edzi yim ma nase bena woka asi ye ŋuti eye tsã la nèkpli bɔ eye nètsi anyigba vɔa le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔwɔa ela wɔe be le mawunya gbɔgblɔ me la ŋusẽ ade gbɔwò eye nàtsi tre eye mawu ƒe ŋusẽ awɔ dɔ le agbo me kaka esime míava ɖo ame mamlɛtɔa me. Ewɔ yi ke le to dzi, ewɔ yi ke le radioa gbɔ, ewɔ yi ke le kaka afi ɖe, ewɔ yi ke le aƒeme, ewɔ yi ke le salɔn, ewɔ yi ke le teƒe sia teƒea, ŋusẽa ade gbɔwò eye ŋusẽa aka agbe wò ŋuti eye màganɔ abe ale yi ke nèle tsã ene o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔwɔwɔwo, dɔwɔwɔwo tatɔ. Mina míaxlẽe tso kpukpui gbãtɔ. Eye Petro kple Yohanes woyi ɖe mawuxɔ la me le gbedoɖaɣi si nye gaƒoƒo asiekɛlia dzi. Eye le kpukpui velia me, eye wotsɔ ŋutsu aɖe si nye tekunɔ tso dadaa ƒe dɔme ke la vɛ, ame si wotsɔna dana ɖe mawuxɔ la ƒe ʋɔtru si woyɔna be mi la nu gbe sia gbe be wòabia nu le ame siwo yina ɖe mawuxɔa me la si. Mina miakpɔ kpukpuitɔ̃lia. Eya la, esi wòkpɔ Petro kple Yohanes woyina ɖe mawuxɔa me la, ebia nunana wo le kpukpui nelia me. Ke Petro kple Yohanes wokpɔe dũu gblɔ bena, Kpɔ mí ɖa. kpɔ mí ɖa abe ale yi ke nàkpɔ Aƒetɔ Yesu Kristo le fiasi ya. Enu gã aɖe yi ke maŋlɔ be gbe ɖe o ava me le agbewo me. Mina míakpɔ kpukpui atɔ̃lia le kpukpui atɔ̃lia me eye wo eye wòlé nuku ɖe wo dzi gã. Bu xaa bena ebu xaa bena enɔ mɔ kpɔm bena ɖe yeaxɔ nane le wo si le kpukpui adelia me. Ke Petro gblɔ bena, Klosalo kple sika mele asinye o, gake nu si le asinye la, eya mana wò. Le Yesu Kristo, Nazaretitɔ la ƒe nukua me, tsi tre eye nazɔ azɔli. Kpukpui adrelia, eye esi wòlé yeƒe nuɖusi la, elé yeƒe nuɖusi, Petro lé yeƒe nuɖusi, nutsua ɖe minya mezu azɔli kpɔ o ekpli bɔ tso kaka tso enua ƒe dɔme ke ke esi petro gblɔ bena ɖe sika kple klosalo mele asinye o gake le yesu kristo nazaretitɔ la ƒe nukua dzi ame yi ke tsa hele nu nyui wɔm eye wòle gbe dam ame siwo katã dzi abosam ɖu eye azɔa eku le míaƒe vodadawo ta eye woɖi eye le ŋkeke etɔ̃lia gbea efɔ ɖe tsitre eye wòdzo yi ɖe dziƒo le Yesu le Yesu ma ƒe ŋkɔme ebe tsitre eye nazɔ azɔli eye ŋutsua e, e, etsaka etsaka o oh, ega dzi me le tso ame ya gbɔa o oh, ye le va yi le gblɔ nam be matsi tre ne mazɔ azɔlia nye mezɔ kpɔ o vɔa petro Petro megblẽ yiyi ŋuti o. Edo yeƒe nuɖusi ɖa eye wòlé eye wòlé fɔe ɖe tsitre eye enumake ame ɖe negblɔ be enumake yeƒe afɔa ŋusẽ ge ɖe yeƒe afɔkeawo me me be afɔwo ma yi ke kplibɔ yi asi yi asi wa kplibɔ asi wa dzetsi eye dzimeƒu wa ŋusẽ ɖeke megale eme o eye nekplibɔ tso kɔme kaka sɔ yi ɖe afɔ gɔme Aƒetɔa ƒe ŋusẽ aka nu tsiwò. Mawu ƒe nukunu ƒe ŋusẽa awɔ dɔ ɖe le wò ŋutilã me, awɔ dɔ ɖe le agbewo me egbe sia, eye ŋusẽ age ɖe mewò. Eye le kpukpuinyilia me, wogblɔ na mí bena, Ka, eye wòtsi kpɔ hele tsitrenu, eye wòzɔ azɔli, eye wòyi ɖe mawuxɔa me kpli wo, le tsatsam hele du ƒum, hele du ƒum, eye wòle Mawu kafum. nèle Mawu kafu ge wòfiẽ si ya, mebe ɖe nèle dzidzɔ kpɔ ge le fiẽ si ya, nukunu ɖe, nukunu ado go le teƒe ke nèle le fiẽ si ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔ kpukpui asiekelia le kpukpui asiekelia me eye dukɔ blibo la katã kpɔe. Wole azɔli zɔm, mele kpɔ o ge wò ŋutɔ nàzɔ azɔli la. Mebe makpɔ wò, wò nuku ma yi ke gbã aʋu eye nàkpɔ nu, mebe makpɔ. kpɔ kansɛ ma ɖi ye kansɛ alo nutete ma yi ke le mewòa nutete ma ama eye wòado le ŋutilãwo me fia siya le yesu ƒe ŋkɔ me eye dukɔ blibo la katã kpɔe wole azɔli zɔm eye wole mawu kafum azɔ leke ye enu sia va me ɖo mina míakpɔ kpukpuvi adelia kpukpuvi adelia eye yeƒe nukɔ la do ŋusẽ yeƒe nukɔ dzixɔse. Yesu ƒe nukɔ dzixɔse yedo ŋusẽ ame sia si kpɔ miele eye mienya la mikpɔ xɔse. Mɔkpɔkpɔ dzixɔse edziɖoɖo le Kristo dzia ye la wɔe na wò. Ye la wɔe be nàkpɔ hayahaya. Ye la wɔe be nàkpɔ dɔyɔyɔ. Ye la wɔe be nàkpɔ katutu. Ebe ame ya mia ŋutɔ midze sii eye mienyae. xɔse yi ke wòɖo le nukɔ ma dzia, xɔse wòɖo le Kristo ƒe ŋkɔa dzia, Kristo ƒe ŋkɔa dzi xɔsea, ye nɛ lãmesesẽ blibo sia le mi katã ƒe nuku me. Kristo ƒe ŋkɔa dzi xɔsea, ye nɛ lãmesesẽ blibo sia, lãmesesẽ blibo, mikpɔa, le amewo katã ƒe ŋkume, le mia katã ƒe ŋkume, le fiasia, maƒo na mi tso lãmesẽ blibo to ŋusẽtɔ vovonamela ŋusẽtɔ me fiawo dzi fia aƒetɔ dzi aƒetɔ mawu ŋusẽwo katã tɔ eye yeƒe gãnyenye yi ke wòkpɔ le kuxiwa dzi yeƒe ŋusẽ yi ke wòkpɔ le edɔléle wa dzi yeƒe ŋusẽ yi ke wòkpɔ le nɔnɔme gbegblẽ. kple sia nɔnɔme gbegblẽ yi ke le agbewo me. Mikpɔa, egaɖela ɖe yeƒe ŋusẽa aɖe gawo le fiẽ sia mebe lele nu ko ge la, mebe ɖe alɔgbɔnu ɖe nako nu, nukoko age ɖe nuwo me, age ɖe nuko me nako nu, gblɔ be mako nu, lãmesesẽ blibo to gaɖela ƒe ŋusẽ me. Maxlẽ nu na mi. eye mato nutsinya me ale gbegbe bena nu kɔ wò ŋutɔ nànyae bena eye le teƒe ɖe yi ke Mawu ana ye dziɖuɖu ne kpɔa. Nenye be fotoɖela, fotoɖela, ele, etsã ɖe foto ɖe, ebe mele kpɔ Peter le fotoa me, mele kpɔ amea le fotoa me, eye ewe, nèle biam be, Pastor, ŋtsã mele fotoa mea? Mebe, Ɛ̃, nèle eme. Mebe nèle edze le emea? Mebe ɛɛ, wò tsã nèle edze le fotoa dzi. A, mafia wò afi yi ke nèle tutututua. Eye abe Petro kple Yohanes yi ke wonye fotoɖela, wo, wozã woƒe ŋusẽa, Mawu ƒe ŋusẽa, eye ŋutsu ma tsã yi ke mezɔ azɔli kpɔ o, etsi tre kã, eye wògblɔ be, A, a, mebe, kpɔ, ŋtsã mele eme, ŋtsã mele eme, mele kpɔ, ŋtsã le eme le fiasia. Enu tɔ̃ ye míakpɔ. Enu gbãtɔa ye nye kplibɔkplibɔ ƒe nɔnɔme tso kaka dada ƒe dɔme. Ame yi kplibɔ nenema wodzi la, nenema wodzi kplibɔkplibɔ ƒe nɔnɔme tso kaka dada ƒe dɔme. Eye evelia, míaƒe dziɖoɖo. ɖe Aƒetɔa ŋuti hena yeƒe nukunuwɔwɔ. Míaƒe dziɖoɖo ɖe Aƒetɔa ŋuti hena yeƒe nukunu. Eye etɔ̃lia ye nye gaɖeɖe ƒe kpeɖoɖo dzi to yeƒe nya me. Woaɖo kpe gaɖeɖea dzi. Woaɖo kpe wò gadodoa dzi. Woaɖo kpe wò vovokpɔkpɔa dzi. Woaɖo kpe wò, woaɖo kpe wò ɖeɖekpɔkpɔa dzi. Woaɖo kpe wò dɔyɔyɔ, wò gaɖeɖea dzi to yeƒe nya la me. enya aɖo gbɔ le xexea, eye Aƒetɔa ƒe nya neɖo gbɔ ɖe, enya atu ka wò. Mebe Aƒetɔ la aɖe ga wò. Mebe ɖe Aƒetɔa aŋe kɔsɔkɔsɔwo, kɔsɔkɔsɔ ega ɖe kpekpe kɔsɔ de wòa atso katã le agbo me xexea le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nugbãtɔ, enugbãtɔ. ye nye kplibɔkplibɔ ƒe nɔnɔme tso kaka dada ƒe dɔme me xlẽ na mi va yi vɔ. Vɔa mina ne míagakpɔ nanewo le dɔwɔwɔwo ta tɔ kpukpui evelia, eye wotsɔ ŋutsu aɖe si nye tekunɔ tso dada ƒe dɔme ke la vɛ. Amea ɖe enye ŋutsu eye wònye tekunɔ tso keke dada ƒe dɔme, eye lekee, lekee woate ŋu. asɔe leke wòdze na wò ɖo. Leke ye míaƒe nɔnɔmea nɔ ɖo tso kaka tso mía dadawo ƒe dɔ me o. Ameya ekpli bɔ eye ŋusẽ mele eŋuti o eye ŋutete ɖeke mele eŋuti o eye wògbɔdzɔ le go sia go me. Mate ŋu atsi tre le eɖokui si o, mate ŋu azɔ azɔli o eye mate ŋu adzɔ le teka o eye mate ŋu adzɔ adzɔ atsi tre le afɔdziwò, nenema etso kaka dɔme ye. Na ne maɖe gɔme na wò. Leke maɖe gɔme? Mina ne míakpɔ Psalmowo ta. Psalmowo ta blatɔ̃ vɔ nyi kpukpui tɔ̃lia. Blatɔ̃ vɔ nyi kpukpui tɔ̃lia. Ebe gbɔdzɔgbɔdzɔtɔe menye tso kaka tsɔ danye ƒe dɔme. Wota kodzo kpɔe ƒe amea ɖe, dzɔdzɔme ƒe amea ɖe. Ekpɔe kpɔ, eye mate ŋu atsi tre o. Dzokaka tso Dada ƒe dɔ me, eye nenema ye míaƒe gbɔgbɔ, míaƒe ame ememetɔ, míaƒe ame tsi ememetɔa, nenemae wòle. Dzokaka dɔ me, ebe mekpɔe kpɔ, megbɔdzɔ dzokaka tso Danye ƒe dɔ me, eye mate ŋu atsi tre adzɔ o. Ekpɔe kpɔ. mate ŋu adzɔ adzɔ le tsitrenu le gbɔgbɔ me o eye edzena gbagba be yeatsi tre gake la mate ŋu atsi tre adzɔ o nu ka ŋuti o elabena megbɔdzɔ tso kaka tso danye ƒe dɔme eye nyemate ŋu atsi tre o elabena nenema wodzim esi wodzim la metɔ alakpadada meka ɖe edzi be nènya nya ma bena ɖe Ɖevi, ɖevi mehiã be wòade suku o ne wòava srɔ̃ nu alo wòaxɔ tutuɖogbɔ kafi atɔ alakpadada o. Eyi Mari kaka tso dɔme ke ye, eye ela eya le ɖe fia be amegbetɔ ɖe kpekpe yi ke wodzi le kodzogbe xexea me ɖe, mate ŋu adzɔ le nuƒoƒo me o, mate ŋu adzɔ anɔ agbe dzɔdzɔe o. eya tsukaka dada ƒe dɔme kee. Medi be míakpɔ Psalmo ƒe agbalẽ ta blatɔ̃ fɔ ɖekɛ, kpukpui ta blatɔ̃ fɔ ɖekɛ, ebe wò ɖeka ko ŋuti ye mewɔ nu vɔ̃ ɖo, kpukpui adelia le eve koe me, wò ɖeka ko ŋuti mewɔ nu vɔ̃ ɖo, eye nu si me, nu si nye vɔ̃ la le ŋkuwò me la mewɔ. Mikpɔa? Ebe, ale bena tɔwò nadzɔ le wò ʋɔnudɔdrɔ̃ me. Mina míakpɔ kpukpui adrelia le vegbe me. Kpɔ ɖa, vodada me wodzim ɖo, eye nu vɔ̃ me danye fɔ nye fu ɖo. David le gblɔ be ɖe ebe efia ye menye fifi lo. David le gblɔ be ɖe togbɔ be ɖe menye amegã fifi, ebe togbɔ be ɖe Wokpɔkpɔm ɖe dzi, wokpɔkpɔm ɖe dzi le amegbetɔwo dome le dukɔ bliboa me le ɣeyiɣima me. Ele gblɔm be, Kaka tso danye ƒe dɔme, tso kaka danye ƒe dɔme ɖi, nyemate ŋu azɔ dzɔdzɔe ɖe o, nyemate ŋu awɔ nu dzɔdzɔe o, nyemate ŋu awɔ naneke yi ke le ɖoɖoa nu. Yesaya ƒe agbalẽ ta blaene-vɔ-enyi kpukpui nyilia, Yesaya ƒe agbalẽ ta blaene-vɔ-enyi kpukpui nyilia. Ele gblɔ be. mese o, ebe mese kpɔ o alo nye o, eye wòto nu me ke ɖe enu tsã, elabena menyae be ame mawɔnuteƒe nènye, eye godzela woyɔna wò, woyɔna wò tso dɔme ke, wobe godzela woyɔna wò tso. dɔme ke nenema míenɔ abe ŋutsu ma ene yi ke le agbo yi ke woyɔna be nyui la nu. Wodzi wònye kplibɔkplibɔtɔ ekplibɔm eye nutete ɖeke mele esi o eye nane edzimeƒu mele esi be wòate ŋu atsi tre o eye mate ŋu atsi tre o eye enuvi sue yi ke nuvi sue ege eyi ɖe vodada me. vodada le mía si, ema tsɔ kaka dɔme amegbetɔ ɖe. Ele nenema kaka va na esime wòaku. Vɔa le gaƒoƒo ya mea, gaƒoƒo ma mea, ele ɖo ƒe blaene sɔ yi edzi. Minya? Amewo gblɔna bena ɖe ebe, ebe blaenyia ɔ, evɔ Mawu ya gblɔ be oo. Mebe wòtsa gblɔ be oo. Wobe ame yi ke kpli bɔ kaka ƒe blaenea, akpli bɔ kaka sɔ yi ɖa ye. Vɔ Mawu ya be ao, manɔ nenema o. Wotsa gblɔ be manɔ nenema o. Wobe ɖe nutete mele ŋuti o kaka ƒe blaenea o. Kpɔ nenema ko wòanɔ kaka va yi ku ema. Mawu ya be gbeɖe manɔ nenema o. Eye leke ke anye wò nɔnɔme? Ƒe blaeve ye nèɖo, nèɖo ƒe blaadre, nèɖo ƒe blaene, nèɖo ƒe blaade, ƒe blaadre. nèɖo ƒe blaenyi eye gɔ̃ hã nèto ema ŋuti mebe nɔnɔme gbegblẽ ma mayi edzi sɔ yi mavɔmavɔ. Egbe ɖe, fiasi ya ɖe, ye le le le trɔtrɔ ƒe ɣeyiɣi, enuwo ƒe trɔtrɔ ƒe ɣeyiɣi gblɔ be fiasi ya fiasi nye ye, fiasi ya ye nye trɔtrɔ ƒe fiasi nam le agbenye me. Gblɔ bena ɖe fiasi ya ɖe Fiẽ si ya ye nye fiẽ si ke enuwo atrɔ le agbenye me. Fiẽ si nye loo nuwo atrɔ le agbenye me. Eye nu gbegblẽ sia nu gbegblẽ yi ke nɔ agbo me. Ekplɔ ɖo kaka va na egbea. Enu ma atso le agbo me. Eye mayi ɖe ɖoƒe velia azɔ. Le ɖoƒe velia ye nye míaƒe dziɖoɖo ɖe aƒetɔ ŋuti hena yeƒe nukunuwɔwɔ. Aɖo dzi ɖe aƒetɔa ŋuti hena yeƒe nukunu, yeƒe amlimanuwɔwɔ, fiẽ si yi ke nukunu ava agbewo mea, eva ɖo vɔ. Nutsu ma ɖe, nutsu ma yi ke enɔ anyi ɖe agboa nu ɖe, ekpɔ Petro, eye wòkpɔ Yohanes, eye ebe ɖe, esusui bena ɖe, O, woanɔ abe ame kpɔtɔwo ke nene, eye woanam, e, woanam e, bie ɖeka ɖe, woanam bie ve ɖe, yi ke akpe ɖe ŋutinye, elabena edɔe le wuyem, eye eye wole agboa nu le teƒe ma eye petro gblɔ be kpɔ mi ɖa kpɔ mi ɖa kpɔ mi ɖa mawu kristo na mi ŋusẽ eye kristo gblɔ na mi bena ɖe heyi ɖe xexe la katã me mixe ɖe xexe la katã me eye miɖe gbeƒã nyanyɔe la na amewo katã egblɔ be ɖe ne mieda asi ɖe dɔnɔ ɖe dzia ahaya eye wogblɔ bena nu sia nu yi ke miabia le nye ŋkɔa dzia be nu ma tututu ye mawɔ eye woawo wole gblɔ na tekunɔa bena ɖe kpɔ mi ɖa eye wogblɔ na mi le dɔwɔƒe agbalẽtatɔ kpukpui adelia me eye ke petro gblɔ bena klosalo kple sika mele asinye o o nusua la te ma gblɔ be evɔ dzoyi dzoyi zɔyi zɔyi ah kafi ne wòava kpɔ mɔnu agba be yeava ƒo nuƒo ɖe. Petro le gblɔ nɛ be ɖe ebe naɖe ya le asinye. Ne megblɔe nɔ le fiẽsi sia be ne esi meva la, Mawu tsɔ naɖe nam be matsɔ de asiwò me. enu yi ke Mawu tsɔ na ma, dziƒo ye Mawu sɔ nua le, sɔ de asi nye me, dziƒo ƒe nunana, dziƒo ƒe amenuveve, ŋusẽ tso dziƒo na wò lo. Fi kae nèle? Ah, mele nu kom elabe menye be wò tsã le dzakonu. me be eye Petro gblɔ bena ebe gake naɖe le asinye ye matsɔ na wò le Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe nukua me. Tsi tre eye nazɔ azɔli. Mikpɔ kpukpui adrelia le kpukpui adrelia me eye esi wòlé yeƒe nuɖusi la, a míaƒe míaƒe mía nɔviwo le mía gbɔ le aƒea me. Míaƒe amewo le gbɔ le aƒe ame vovovovo mikpɔ ne mi gblɔ nya ɖi ne mi gblɔ kristo ƒe nya kristo ƒe nya yi ke hena nukunu vana ɖi ame yi ke le gbɔ wa ate ŋu akpli bɔ ɖomahi zi gbãtɔe ma wòle to dzi eye mese enya kpɔ o mese nu yi ke mawu le wɔ na ame bubuwo o gake wò ya nèle egbɔ abe petro ene nàdo wò nuɖusi bɔ ɖo ɖe eye nàkɔkɔ ame aɖe tsitre nu Eye nenyi be nèwɔe nenema ɖe, ewɔ yi ke le dɔnɔ ma gbɔ, ewɔ yi ke le lãmetututɔ ma gbɔ, eye nèdo ŋusẽ, eye nèlé fɔ ɖe tsitrea, ŋusẽ age ɖe yeƒe afɔ me. Ŋusẽa le fi ma vɔ. Minya, ame yi ke ŋku gbã nɛ, eye mele naɖeke kpɔm o, mele naɖeke kpɔm o, eye menya afi yi ke wòakpɔ o, gake ewɔ yi ke le egbɔ, ewɔe nye srɔ̃a, ewɔe ke nye via, ewɔe ke nye yeƒe ame le eƒe axadzi ɖe. Nagblɔ be ɖe enya wogblɔe vɔ. Nagblɔe nɛ elabena ame mamlɛtɔa wogblɔe vɔ. Eye nagblɔ nɛ be kpɔ ya ɖa, kpɔ ya ɖa, eye wòagblɔ be tso mele nu kpɔ me, le le nu kpɔ ge fiẽ sia. Ame aɖe etoe ku nɛ sã eye wònye mumuni eye mete ŋu ƒona nu ƒo. eye menya aleke woayɔ papa o menya aleke woagblɔ be mama o megblɔ be nyi o menya menya naɖeke o nya ti egbe meɖi le yeƒe nu gbɔ o gake yi ke miado gbe ɖa ye mayɔ yesu ƒe ŋkɔ ɖi eye wò ya nenye papa nenye mama nenye e, e, nenye be yesu ƒe ŋkɔa mate ŋu ado kpo nu gbe ɖe o ewɔe la gogoe gbɔ ɖi ewɔe la te ate gogoe nagblɔ be ɖaɖe magblɔ nya ɖe nagblɔe eye nagblɔ ne be papa eye zi gbãtɔ ɖe eye nase nya tsi papa le yeƒe nu mawu yɔ dɔ ne ma azɔ ne yi be wodzio le xexe sia me ye menye tɔkunɔ menye mumunio eye menya papa kpɔ o kaka mamae to nɔ be papa ye wòtsã la tɔ gbɔgblɔ be papa papa papa eye eye wola gblɔ be a ame aleke ya eye wòtsã na gblɔe nenema keke tutututu ye wòfa na ame ne mawu eyɔ tɔ ame aɖe menya nya yi ke wòagblɔ ewoe le gbɔ ɖe ye la gblɔ be gblɔ be papa ye wòagblɔ be papa ewoe la ewoe la to ne be gblɔ be mama eye wòagblɔ be mama ye wòagblɔ be mama azɔ nenyi be ɖevia ɖevi fea, eva xixe sia me, wodzi eye mese nya tsi ɖeke kpɔ o. Eye negblɔ nɛ be, Papa, ela gblɔ be papa eye mama la kpɔ dzidzɔ agblɔ be o vinye tɔ nu ƒoƒoƒo va minya ewo yi ke le amea gbɔ ɖi le to na ame be ne gblɔ papa ya ame gblɔ dada nagblɔ be o meli be nenemae o amea mekpɔ nukpɔkpɔ o vua egbe ma ɖi le enu etɔ nukpɔkpɔƒoe ma ele be nakpɔ dzidzɔ ne le kpɔ dzidzɔ nyati nyuietɔa la va do eye ne le ne le gblɔ ne be negblɔ ɖeka ela yɔe ɖo ɖee vua ma dze tɔwa dzi tututututu o megagblɔ be nukunu mekpɔ va afi ma o ɖe nukunu va afi ma vɔ mebe ɖe fiasi ya esu asi o vɔ eye edɔ nuƒoƒoƒo eye enya sia nya alo aɖika sia aɖika yi ke la nɔ afi ma ewɔ yi ke le dɔnɔ ƒe axadzi ɖi ewɔe la do ŋusẽe ewɔe la lé yeƒe nuɖusi eye nakɔkɔe ɖe tsitre nu eye enumekea ŋusẽ aɖo yeƒe afɔkɔewo me mina miakpɔ kpukpui nyilia le kpukpui nyilia me eye wotsi kpo, eye wotsi kpo hele tsitrenu, eye wozɔ azɔli, eye woyi ɖe Mawu xɔa me kpli wo le tsatsam hele du ƒum hele Mawu kafum le fia sia nukunuwo le aƒeawo me. Amlima, amlimanua, etsɔ gbɔ, nukunua tsɔ gbɔ, etsɔ gbɔ, etsɔ gbɔ. kaka mado gbe ɖa magblɔ be yesu ƒe ŋkɔa dzi eye wòtsa nagblɔ be amen eye nye tsa magblɔ be amen eye amehawo katã agblɔ be amena eye ame ame eve wowɔ ɖeka le nu ɖeka me dziƒovitɔa aɖo kpe dzi nukunuwo le fiasia eye Bartoa ye nye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu, ɖeɖekpɔkpɔ xɔxɔ ƒe nukunu le fiase ya, xɔxɔa ele gbesɔsɔ, etsɔ ɖe gbɔwò, eye xɔxɔ ya, ɖeɖekpɔkpɔ ya, ye nye eƒe nukɔ, agbewoa nakpɔ tɔtrɔ, eye enuvelia ye nye nuwɔwɔ ƒe nukunu, be enu yiwo katã trɔ, enu yiwo katã mele eteƒe o. enu yiwo gblẽ le agbewo mea, Mawu agatrɔ wɔ nu yeye ɖe le agbewo me. Afɔ ma yi ke eƒua ŋe ye eƒua eye menya ale yi ke wole tututu o. Mawu atrɔ wɔ ƒu yeye ɖe lãwo me. Afɔ ma yi ke kpokpowu nɔvia eye nèle gblɔ be, O, mikpɔm ɖa. mikpɔm ɖa, ehiã be mazɔ atsi ye masɔ asɔ zɔ azɔli alo woava yi wɔ afɔkpa bubu ɖe nam kafi mate ŋu azɔ azɔli. Mawu atrɔ wɔ ƒu ye yeɖe lãwo me fia si sia. Eye etɔ̃lia ye nye dɔyɔyɔ ƒe nukunu. Leke ke anye aɖika yi ke nɔ agbewo me tsã le fia si ya la, dɔyɔyɔ ƒe nukunua ade agbewo me. Nukunu, trɔtrɔ ƒe nukunu. agbe o atrɔ, eye Aƒetɔa enu yiwo katã trɔ ta gbo le agbo mea, Aƒetɔa atrɔ dzɔnuawo ɖe tsitre nu. Eta la va yi dzi, eye afɔa la va yi gɔme. Mi na ɖe eva me le etao me. Esime nàzɔ abe le ke amewo katã le azɔli zɔm ma, wò mete le zɔ nenema o, ye nèsɔ a eta sɔ zɔzɔm, eye afɔwo wole aya me. Nu ka ŋuti o? Elabeɖe meyi nyuiɖe le tame na wò o. Fiasiya nɔnɔme ma atrɔ eye nàtsi tre nyuiɖe eye nàzɔ nyuiɖe eye etawòa susua la wɔ dɔ nyuiɖe eye nàwɔ nu nyuiɖe eye nàƒo nuƒo nyuietɔ eye nànɔ zɔ abe ɖe nazɔ abe ɖetugbuivi ene, ɖetugbuivi nyakpɔ, nazɔ abe ɖe, nazɔ abe ɖekakpui, elabena nukɔ o. Dziƒo ƒe nukunua eva me le agbo me. Enye gbogbo gaɖote ƒe nukunu. Ame ɖe ɖe Mawu ƒe ŋutifafa nɔ agbo me tsã. Dzidzɔkpɔkpɔ, xɔxɔ ƒe dzidzɔkpɔkpɔ nɔ agbo me zã, eye nèxlẽna Biblia, nèsena vevi le Biblia xexlẽ ŋuti, eye nèdona ha kpakple Mawu kaka va na esimee nèva xa kɔna sɔ mɔ bubu. Ye nuwo megale nenema zã o. Enuawo megale abe ale yi ke wole zã o, elabena Mawu ƒe ŋutifafa megale agbowòme o. Mawu ƒe dzidzɔkpɔkpɔ megale agbowòme o, eye nèle avi fam eye nèle konyi fam fiẽ si ya la, nukunu ma etrɔ gbɔ va na wò. Gbugbɔ gaɖo teƒe nukunu, alo ɖewomahĩ naɖe nɔ mewò gbɔgbɔ ɖe bla wò, eye mènya ale yi ke na nànɔ agbea o. Eye mikpɔ ɖetugbuivi ma ƒe ɖaseɖiɖi. Enɔ tsatsam la eye enɔ eɖokui klum eɖi le ɖaseɖiɖia me kaka va na si me ye Mawu ƒe ŋusẽ kae ŋuti eye enu mɔ katã wodo le yeƒe ŋutilã me. Mawu ƒe ŋusẽ le ŋuti ŋuti o kage le fiesia. ne Mawu, esime Mawu wɔ o ɖe, mewɔ o na Satana o loo, Mawu ɖe mewɔ o na dɔléle o, be nanɔ fu kpem o, eye leke wòva me ɖo? Futɔ ɖe wɔ nu ma, futɔ ɖe sɔ nu ma sɔ de eme o. Fua fia siaa, mebe fia siaa, gaɖeɖe ƒe nukunu ava me le agbewo me. Fia siaa, gaɖeɖe. woakɔkɔ wò. Aƒetɔ la akɔkɔ wò le teƒe yi ke nèlea, akɔkɔ wò le viviti ƒe fiaɖuƒea me, eye wòakɔ wò da ɖe yeƒe lɔlɔ̃vi ƒe fiaɖuƒe la me. Fia sia tsitretsitsi ƒe nukunu ava eme le agbo me. Enu yiwo katã ku le agbo me. Ne wò ŋutɔ gɔ̃ hã nèku eye màte ŋu agase naneke fifi o ye ne meyɔ Yesu ƒe ŋkɔ, ne meyɔ Yesu ƒe ŋkɔa, tsitretsitsi ƒe nukunua ava gbeo me. Mina míakpɔ míaƒe nutsua le teƒe ya. Ekpli bɔ, wolé, wolé fɔ tsitre, eye ŋusẽ ke ɖe yeƒe afɔ me, eye wòzɔ ke ɖe gbɔdzɔxɔa me. Ele tsi kpo Ele ƒu du le kafu Mawu le kpukpui asiekɛlia me, le kpukpui asiekɛlia me, eye dukɔ blibo la katã kpɔe wòle azɔli zɔm. Wokpɔ nukunu, Mawu ƒe nukunu le yeƒe agbe me. Míele Mawu ƒe nukunu kpɔ ge le agbewo me. ewò yi ke le radzɔa gbɔ, ewò yi le to dzi, le teƒe sia teƒe, elabena Aƒetɔa ƒe nukunu dza va kpeo me le fiesia. Nye, nye nɔ nu ƒom tso enu yiwo Mawu wɔna. Mawu ewɔe le apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo me, eye mi, mi meyi ɖe mɔ nam magblɔ nya aɖe na wò, nàdo ɖokuiwò kpɔ le emegbe. lee. Mateo ƒe agbalẽa ƒe nuwuwua miakpɔ Amen. Le Marko ƒe agbalẽa ƒe nuwuwu ta wuiadea woŋlɔ Amen le fi ma nuwuwu eye ne mikpɔ Luka ƒe agbalẽa ƒe nuwuwua woŋlɔ Amen eye le Yohanes ƒe agbalẽa ƒe nuwuwua woŋlɔ Amen eye le dɔwɔwɔwo ƒe apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo ƒe nuwuwua womenɔ te o. Egɔme nye be ŋka? Ne nèxlẽ apostolowo ƒe agbalẽa ƒe enuwuwua, wometre nu o, wometre nu o. Egɔme be eyi edzi, eyi edzi, eye apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽa ƒe ta yeye ava eme le agbo me. woaŋlɔ ŋkɔwò ɖe eme, elabena wò tsãme le fotoa me ta. Ele edzi yim, dɔwɔwɔa le edzi yim, ele edzi yim, ele edzi yim, eye azɔ eva ɖo wò tsã dziwò. Eye esime míele dzodoƒemɔnya kakayɔ katã wɔm nɔ yiyima, Mawu nɔ nukunuwo wɔm. Ame ɖe nɔ Uyo, le Nigeria ƒe anyiehe. Nukunutɔea, exɔ dɔyɔyɔ dɔyɔyɔ tso dɔléle dziŋɔ ɖe me. Dɔléle ma yi ke ƒoe ye ela nɔ ɖu eŋu eye eŋu dona tso yeƒe nu me. Ye ŋutɔ neka yeƒe ase ma ne míase, eye ne le lé ŋku ɖe ɖaseɖiɖi ya ŋutia, nukunu ye, eye nukunu ma tsa ava ame lɔtsa gbɔ me. My name is Aret Nsia. I had yeƒe ŋkɔe nye Aret Antia. Yeda akpe na Mawu le dudoƒo mɔnyakaka yi ke va me le Taraba. I had uh, Ebe tansyiɔn le ye ŋuti eye aɖuɖɔvivi dze abe teƒe dɔléle enɔ ye ŋuti. Yeyi ɖe kɔdzi. Ebe wosɔ emɔ ɖe sɔ de nume na ye eye tso kaka ɣeyiɣi ma mea ye yenɔ ŋeŋe ɖe sem le yeƒe nu me. Eye ne ènɔ anyi ɖe axaodzia, nàte ŋu ase ƒueƒue ma le yeƒe nu me. Vɔa to Mawu ƒe amenuveve mea, ƒudoƒo mɔnyakaka yi ke fea ame le Taraba la, Aƒetɔ la eda kpe le ye ŋuti, eye yekpɔ dɔyɔyɔ. Wobe amesiame neda asi ɖe yeƒe dɔlélea dzi, eye yeda asi ɖe yeƒe dɔlélea dzi, eye to mɔ ƒe amenuveve mea, eŋu go le numename ma ƒe dɔlélea evɔ na ye, ye Mawu yɔ dɔ na ye ebe tsia beda edzo tansioa edzo akpa ɖeka tutunamea edzo eŋu do le numenamea edzo ye da akpe na Mawu le dudoƒo mɔ nyakaka ye da akpe na Mawu le pastor ku mu yi ƒe agbeta wa kafu Mawu. nukunua va me nɛ. Mekae dza kplɔe ɖo? Mekae le radzɔa gbɔ ye dza kplɔe ɖo? Aƒetɔa ɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nukunua menɔ te o. Mikpɔ gbãtɔe ma eye miakpɔ velia eye emegbea makpɔ tɔ̃lia le radzɔa gbɔ le afi ma. eye evelia nyɔnu ma yeƒe ŋkɔ ye nye Atsi yeƒe etsa sɔ Uyo etsa exɔ dɔyɔyɔ kuxia nɔ edzi eƒe blane la abe ŋutsu yi ke ƒe ŋutinya míexlẽ ne la ekpli bɔ ƒe blane nenema ke nyɔnu ya tsã kuxia enɔ yeƒe agbe me ƒe blane eye wòkpɔ dɔyɔyɔ nyemaƒo nu ƒo la o ye ŋutɔ negblɔ yeƒe ŋutinya na mí Ebe eƒe blaene sɔm yenɔ vevesese me. Ebe abi le dɔme ye ye srɔ̃ va ku ye ame aɖeke mekpɔna ye gbɔ o. Vevesesea edena ga ɖe edzi na ye. yeƒe gɔme gbɔ ve nae ne yede nugodoa edona kple ʋu ye ame aɖeke meva gblɔ nae bena ɖe ao baba ɖe o ebe ne be etɔ dzia yeyi eye wòtɔ dzi na yeyi kɔdzi vovovovowo esi ɖɔkitawo wodo ye kpɔa wobe ye ŋutɔ yeate ŋu akpɔe gbɔ, eye yeyi ɖe dzodoƒo mɔ nyakaka ye le papa kumu yi be eh, dzodoƒo mɔ nyakaka ye gblɔ be mawu mato ŋuti nyolo yehowa le ɖola wɔ naɖe nam esi me papa kumu yi gblɔ mawu nyafɔ ɖi ebe ebe míasɔ asi da ɖe asi ɖeka da ɖe míaƒe vevesese teƒea eye míasɔ ɖeka akɔ ɖeka ɖe dzi yekɔ asi ɖeka yi dzi ye yesɔ ebe vevesesea ele akɔta na ye eɖiɖina le akɔta gena ɖe ƒodome na ye ƒodome anɔ bizo na anɔ xɔzo na ye ale gbegbe eye yewɔa sia yewɔa sia so dzi akɔta sɔ yi ɖe poto me ebe ame mamlɛa yewo kplɔ koa ɖeko ele be naɖe do le ye me edo le ye me yekpo ye ye yefo le ɖokui me yefo le ɖokui me ebe enu yiwo ko ye mete ɖu na sa oa yetɔwo ɖuɖu ebe enu godo tete ke nye agba na ye sa la o yete le nu de nu godo bɔbɔe ɖe vevesese ɖeke manɔ eme, eŋu megato o na wò. Yede akpe na Mawu le Papa ku mu ɣi ƒe agbeda ye Mawu le zã le dutoƒo mɔnyakaka yawo me. Yele gblɔe na ame sia ame be ɖe dutoƒo mɔnyakaka yawo ƒe nya mea, ŋusẽ ɖe le ɖe zɔ. Mawu ƒe ŋusẽ le wɔ dɔ. Woagafu Mawu. Ƒe blane, ƒe blane ƒe kuxi edzo. wò tsãtɔ wòava ɖo edzi. Medi be nàsɔ nàxɔ nukunu wa kaba kaba kaba fie sia egbe nenema eye mava gblɔ kpɔtɔ eye gabu me dudoƒomɔ nya kaka yi ke gba le ŋkɔa le dzava lanɔ to dzia ye fifia Ɖoƒe etɔ̃lia ye meva ɖo. Ɖoƒe etɔ̃lia ye nye ekpeɖodzi. Me ɖe nedo ɣli gblɔ be, Woaɖo kpe dzi nam. Woaɖo kpe gaɖeɖea dzi to enya me. Woaɖo kpe, Mawu neɖo kpe gaɖeɖenyea dzi to yeƒe nya me. To nu ka me hã? To yeƒe nya me. Mikpɔ Petro kple Yohanes, wole tsitre le teƒe ma. eye nu bubu ɖeke mele woƒe alɔ me o loo, sika, ami, ami alo ami, ami yayra mele wo si o. Womesɔ Yordan me tsi alo Yerusalem ƒe tsi, ƒe tsi va kɔ ɖe edzi o. Vɔa Mawu ƒe nya, mina míakpɔ kpukpui adelia keŋ. Abe aleke Petro gblɔe, Petro gblɔ bena ɖe, Sika kple klosalo mele asinye o, gake nu si le asinye la, mana wò. ye nye nyaa, ebe le Yesu ƒe nu, Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe nukua me la, tsi tre eye nasu asɔli. Edɔ yeƒe nya ɖo ɖa eye yeƒe nya la ye wòɖo ɖo ɖa. Edɔ yeƒe nya ɖa eye nya la yɔ dɔ wo. Edɔ yeƒe nya ɖa eye nya da gbe le wo ŋuti. Edɔ yeƒe nya ɖo ɖa eye nya ɖe ga wo. Mina míakpɔ Yeremiya tagbɔ kpukpui wuivelia. Yeremiya dagbã kpukpu wuivelia, egblɔ le kpukpu wuivelia me be, eye aƒetɔ la gblɔ nam be, aƒetɔ la gblɔ na yehowa gblɔ nam bena yehowa le nya aɖe gblɔm na wò le fiẽ sia agblema see gblɔ be amen Nya kae Yehowa gblɔ na Yeremiya o, eye nya ka gblɔm Aƒetɔa le na wò le Fia Siriya o? Èkpɔe ɖe teƒe. Enu yiwo katã nèkpɔ Fia Siriya, nya yiwo katã nèse Fia Siriya, enu yiwo nèse be Mawu dze awɔ, enu yiwo Mawu te ŋu wɔna, enu yiwo Mawu ate ŋu awɔ, eye nèda asi ɖe edzi, eye nèxɔe, eye nènyae tso dzi blibo me bena Mawu ƒe Nya mado kpo nu o, nèkpɔe ɖe teƒe, nèkpɔe tutututu, elabena manɔ nu te ɖe nye Nya la nu, ne mawɔe ade goe. Fia sia, Aƒetɔa awɔ yeƒe Nya, anɔ te ɖe yeƒe Nya ŋuti, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe Nya, anɔ te ɖe eŋuti, eye nàkpɔ ɖeɖe. Tsɔtsɔke ƒe nya anɔ te ɖe ŋuti eye tsɔtsɔke asɔ asiwò. Trɔtrɔ ƒe nya, gbugbɔ gadzi, gbugbɔ wɔ ƒe nya. Aƒetɔa agbugbɔ wɔ eye wòatrɔ wò agbe fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔyɔyɔ ƒe nya, dɔyɔyɔ va ɖo na wò. Gaɖeɖe ƒe nya, gaɖeɖe va ɖo na wò vɔ. eye yeƒe, yeƒe ŋusẽ ƒe nya, yeƒe nukunu gã, yeƒe ŋusẽ ƒe nukunu, nukunu ke maŋlɔ be ƒe nya eva ɖo gbɔ le fiasia. Míabɔbɔ ta eye míamia ŋku. Esia ye nye gaƒoƒoa, bena Mawu ƒe nya ne wòava eme eye nya nawɔ yeƒe dɔ le agbo me. Ewɔe wòle na azɔ be nàsɔe fia Aƒetɔa be, Aƒetɔ, nye ya loo, mehiã ɖeɖikpɔkpɔ. Aƒetɔ, afii mele, mehiã gbugbɔgaɖote, mehiã tsɔtsɔke, mehiã be nàgbugbɔm awɔ. Aƒetɔa le wɔ ge na wò. Tsɔtsɔke dim nèle fia sia, teƒe sia teƒe nèle, afi sia afi nèle, nàkɔ asiwò yi dzi. Eya enye tsɔtsɔke ƒe gaƒoƒo. vovokpɔkpɔ, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe gaƒoƒo, gbugbɔ gaɖote ƒe ɣeyiɣi, gamea de, gamea su vɔ, be nàkɔ asiwò yi dzi, Mawu ƒe ŋutifafa aɖo anyi le dziwò me esime nànya to gbe ɖa Mawu ƒe dzidzɔ. Mawu ƒe dzidzɔ ali ke le mewò esi míado gbe ɖa. Ne le kɔ asi yi dzia, kɔ asi yi dzi na tsɔtsɔke. Ne kɔ asi yi dzi na ɖeɖekpɔkpɔ. Ne kɔ asi yi dzi na ŋutifafa le dzi me. Ne kɔ asi yi dzi bena ɖe dzixɔse ƒe dzidzɔ nege ɖe ye me. Ne le kɔ asi yi dzia, nàtsi tre le teƒe sia teƒe yi nèle. nèle radzɔa gbɔ, nèle aƒeme, nèle kɔdzi, nèle afi ɖe, ye nèle dzi be Aƒetɔa ƒe tsɔtsɔke, Aƒetɔa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ, Aƒetɔa ƒe gbugbɔgadzi ƒe nusia newɔ dɔ le eƒe agbe mea, kɔ asi yi dzi eye nàtsi tre. Ewɔe le aƒea me, ewɔe le radzɔa gbɔ, nenema ke wòtsã nawɔ. Ewɔe nɛ. Mia me yiwo le tsɔtsikpea me, afi sia afi ke mi le, Enuma ke miawɔ teƒe sia teƒe yi nèle, eye nèle nya sem, eye nèle edzi be ɖeɖekpɔkpɔ ya nesu esi, agbe ƒe tɔtrɔ nesu esi, edziwò natrɔ, ɖeɖekpɔkpɔ nasu asiwò, tɔtrɔ nage ɖe agbo mea, kɔ asi yi dzi, eye nàtsi tre. Esi nètsi tre vɔa, tɔ gbedodoɖa dzi, eye nàgblɔ be, Aƒetɔ, akpe na wò le ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunua ta. Elabena menyae bena pipi la pipi la ye wòasu asinye, esi mexɔ dziwò se ta, esi mexɔ dziwò se, esi meɖo dzi ɖe ŋutiwò ta, ava eme nam. Mexɔe se be yi ke mexɔ dziwò sea, nye nu vɔ̃wo wotsɔ wo kem. Da akpe nɛ. Da akpe nɛ. Gblɔ be, Aƒetɔ, akpe na wò. Aƒetɔ, akpe na wò. Ɖeɖekpɔkpɔ su asinye. tsɔtsɔke sɔ asinye, ɖeɖe ƒe dzidzɔkpɔkpɔ sɔ asinye, Mawu ƒe ŋutifafa ge ɖe dzinye me, eye menyae bena nègbugbɔm dzi, nègbugbɔm wɔ yeye akpe na wò. Yesu akpe, Yesu akpe, kpɔtɔ nɔ tsitrenu eye asia nenɔ dzi. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa me. míede akpe na wò le dɔ yi ke nèwɔ ta. Ewɔe gblɔe be ame si ke ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la akpɔ ɖeɖe. Medo gbe ɖa be nya enya ti ya nekpɔ eme vava le woƒe dziwo me fifi la. Ɖe wo tsɔ woƒe nu vɔ̃wo ke wo eye nàtrɔ woƒe agbewo eye nàwɔ gbugbɔgadzi gbugbɔgaɖote ƒe dɔ le woƒe agbe me trɔtrɔ ƒe dɔ nawɔe le woƒe agbe me akpe na o le ɖoŋtsia ta le yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le eva me na o mebe eva me na o ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunua ye mava me le agbo me ɖeɖekpɔkpɔ tsɔtsɔke gbugbɔ gati ƒe nukunua eva me le agbo me elabena nèxɔ aƒetɔa dzi se eye nèɖo nu ɖe eŋuti ewɔe na wò ewɔe tsɔ agbo na yesua naŋlɔ ŋkɔ ɖo ɖa kaba elabena pastor egatrɔ gbɔna fiasi ya yenye nukunu ƒe fiasi sɔ alɔmeka ƒomeviwoa, eye nàŋlɔ ŋkɔwò kpakple alɔmeka ƒomedzesiwoa, nàŋlɔe kpakple kɔ yi me nèle atsɔe ɖo ɖa. Blasieke vɔ tɔ̃, naɖeke wò kple ene, blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi. Azɔli gɔme nèdzea? egbee nète gɔme eye Mawu ƒe amenuveve asɔ gbɔ na wò le mɔzɔzɔa me eye nàzɔ kpakple aƒetɔa nayi edzi kpakple aƒetɔa eye be woate ŋu akpe ɖe ŋutiwò be nayi edzi kpakple aƒetɔa ele vevie bena yi ke nèkɔ asi yi dzi eye nèwɔ gbedodoɖa ya kple xɔse nasɔ alɔmekaƒomevi wa eye naŋlɔ ŋkɔwò ekɔemeneli kpakple alɔmekaƒome dzesiwa nàŋlɔe atsɔe ɖo ɖa be woakpe ɖe ŋutiwò. Mawu ƒe amewo akpe ɖe ŋutiwò to gbedodoɖawo me, to to ƒoɖowo me, to mawunya me be nàte ŋu ali ke ayi mɔzɔzɔa dzi kpakple Aƒetɔ Yesu Kristo. Esia ŋuti wòle vevie. Ne le kɔ asia yi dzi, lɔ̃ alea. eye wòtsi afi ma koa? Mede dzi o. Ele be nàyi edzi. Ele be woakpe ɖe ŋutiwò eye nàli ke le Aƒetɔa me. Eya ŋuti wòle vevie be nàsɔ alɔmekaƒomɔa eye nàyɔ blaasiekɛvɔtɔ̃ naɖekewo kple nɛ, blatɔ̃vɔnyi, blatɔ̃vɔnyi, eye woakpe ɖe ŋutiwò. Woado kpe ɖa le tawò. Pastorwo axɔ wò ye woakpe ɖe ŋutiwò. Kuxi bubuwo yi ke le agbewò me, woakpe ɖe ŋutiwò ye nàte ŋu azɔ. Kristotɔ ƒe azɔlia. Le madzidzi mea, Mawu ƒe amea agatrɔ va eye wòado gbe ɖa le tawò. Wòado gbe ɖa le tawò. Èwɔ yi le to dzi. Kuxi ɖe le agbo me. Dɔléle ɖe le agbo me. Abosam bla wò. Nukunu ƒomevi vovovowo yi ke le Kristo mea, woƒo nu tso wo ŋuti na mí fifi la. Woƒo nu ƒo tso ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu ŋuti. gaɖeɖe ƒe nukunu, dɔyɔyɔ ƒe nukunu, gaɖeɖe ƒe nukunu, nukunu vovovowo yi ke le Kristo me. Ewɔe wole na azɔ be nàsɔ xɔsewò ayi ɖe Aƒetɔa ƒe ŋkume ado gbe ɖa nɛ. Nɔvi, ge ɖe gbedodoɖa me, ye Mawu ƒe ŋusẽ asrã wò kpɔ. Nyametsotso gã yi ke nèwɔ fie sia enye nyametsotso gãtɔ ŋutɔ. agbe ƒe nyametsotsoe wònye. Ele be wò ŋutɔ nàsɔ alɔmekaƒomɔviwòa eye nàŋlɔ, nàte ŋu aŋlɔ message, nàte ŋu awɔ vocal, nàte ŋu awɔ WhatsApp, nàte ŋu ayɔ zi ɖeka agblɔe eye nàna ŋkɔ wò kpakple kaƒomɔdzesiwòa kpakple kɔ yi me nèle be woakpe ɖe ŋutiwò. Bla asieke vɔ tɔ̃, naɖekeo kple ne, bla tɔ̃ vɔ nyi, bla tɔ̃ vɔ nyi. Mawu ekpɔtɔ le dɔ wɔm eye Yesu kpɔtɔ le eƒe dɔ wɔm. Mawu ele dɔyɔ ge o. Yesu aka si ŋuti o le fiasi ya. Sɔ xɔse eye nàdo gbe ɖa kplibɔkplibɔ akpa ɖeka tutu na wò dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe yi ke le agbo me. Yesu tsa etsa ele nu nyui wɔm eye wòle gbe dam ame yiwo katã dzi Abosam ɖu to yeƒe nya dzie, to yeƒe nya dzi. Le Yesu Kristo Nazaretitɔ la ƒe ŋkɔ me, ye ŋutsu ma yi ke xɔ ƒe blaene kaka tso dadaa ƒe dɔme eye wòkpli bɔ, Yesu Kristo ƒe ŋkɔ yɔyɔ, eye ŋusẽ ge ɖe yeƒe afɔkɔewo me, eye wòtsi kpo hele du ƒum hele Mawu kafum. Ɖo ŋku edzi, Mawu ƒe amea, egblɔe na wò be, Fiasia, nèle Mawu kafu ge, nèle Mawu kafu ge. nèle hati ge dzidzɔ alɔgbɔnukoko, alɔgbɔnukoko age ɖe agbo me eye nàko nu, nàko nu, nàse vibi, nukoko age ɖe mo na wò, ye wò tsã nàko alɔgbɔnu, Mawu ƒe nukunu, Mawu ƒe asikame ƒe nukunu ava me le míaƒe agbo me le fiasiya. Ge ɖe gbedodoɖa me. Yesu, mègato ŋutsi. Nyɔnu ɖe gblɔe fifi le eƒe ɖaseɖiɖia me. Ebe yele ɣli dom be, Yesu, mègato ŋutsi nye o loo. Yesu, mègato ŋutsi nye o loo. Yesu, mègagblẽm ɖi o. Yesu, mègaŋlɔm be o loo. Yesu, me, wòtsa yi ɖe gbedɔdɔɖa me nanɔ ɣli dom nɛ nenema be, Nye Mawu, mègagblẽm ɖi o. Mexɔ dziwò se. Mexɔ dziwò se. Meɖo dzi ɖe ŋutsiwò. Menye be wò nya mado kpo nu o. Wò nya medo na kpo nu o. Ne nya doa, ewɔna yeƒe dɔ. enya ne wɔ yeƒe dɔ le agbenye me, ne wɔe na nutsu ma yi ke nɔ ʋɔtrua nu, yi ke nɔ ʋɔtrua nu, nutsu ma kplibɔkplibɔtɔ ma le Yesu ƒe ŋkɔa dzia, etsi tre, eye wòzɔ azɔli. Wɔe na ŋtsa, be ne nèkuxi wòaxɔ Yesu awɔe na wò. Amegbetɔ agblɔ be na ɖe, ɔ, nèkpli bɔ kaka ƒe blanea, ƒe blanea, nènɔ dɔléle ma kaka ƒe blanea woe vɔe, ɖeko la do dzi anɔ me aku. Yesu le gblɔ nɔ be atrɔ, be na ɖe magate ma yi edzi nenem ɔ. ahe tɔtrɔ va agbo me. Eya ta yi gbedodoɖa me eye nàsɔ xɔse ado gbe ɖa eye esime mɔ be ame avaa, aɖo kpe nu ɖe sia ɖe dzi eye ɖaseɖiɖi age ɖe agbo me. Teƒe sia teƒe yi ke nèle, nèle dɔnɔa gbɔ le kɔdzia, nèle dɔnɔa gbɔ le aƒemea, miwɔ le kɔdzi kaka eglo ye miva tsi aƒeme be aa, leke míagawɔ? Do gbe ɖa, do gbe ɖa. Aƒetɔa aka asi nɔnɔme ma ŋuti eye tɔtrɔ ava. trɔtrɔ ava trɔtrɔ le mɔdzi gbɔna nukunu atsɔ ɖe gbɔ o etsɔ ɖe gbɔ o etsɔ ɖe gbɔ o etsɔ ɖe gbɔ o le le le le gbedodoɖa me le kple xɔse le le gbedodoɖa me le le le le nukunu wa nɔvi do gbe ɖa do gbe ɖa yesu ƒe ŋkɔa ekpɔtɔ le dɔ wɔm nusẽ le nukua me nusẽ le nukua me azɔ game su na wò nukunu tsitre Tsi tre, tsi tre le aƒea me, tsi tre le hadzɔa gbɔ, tsi tre. Gamea su be Mawu neka asi ŋutiwò. Gamea su be nàkpɔ dɔyɔyɔ. Gamea su be nàkpɔ gaɖeɖe. Mele kpɔe Mawu ƒe amea, Mawu ƒe amea, ame yi le si me na dzidoƒemɔnyakaka na xexea godoo, Pastor W. F. Kumuyi, ame yi a ɖo kpe a gblɔ. Woakafu Mawu. Nye, eɖo dzinye. Nukunu aɖewo tsi nye dɔyɔyɔ ƒe nukunu. Me kae ye dza xɔ dɔyɔyɔ ƒe nukunua o? Nukunu amlimatoa, gaɖeɖe ƒe amlima. Ewɔ dzie wòɖo azɔ, eɖo dziwò azɔ. Meka afii nèle o, nèle radio gbɔ yea? Miele tsɔtsikpamea? Alo nèle kɔdzia? Eŋu mee nèlea? Nèle to dzia? Alo fon dzie nèkplɔ mí ɖo lea? Nèle duta afi ɖea? Afi sia afi yi ke nèle. Alo mile hame me ɖaa. Misɔ agbɔe ko. Fiesi ya la anye fiesi yi ke nukunuawo adi ɖe edzi. Nukunuawo adi ɖe edzi. Nukunu geɖewo ƒe fiesie ya. kɔ asi ɖeka yi dzi, eye nàsɔ asi velia ada ɖe afi ke dɔlélea le na wò. Eye ne míedo gbe ɖa ɖe? Petro gblɔ be ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ dzi tsi tre, eye nàzɔ azɔli. Ye wòdo yeƒe asi ɖa, elé yeƒe nuɖusi kɔe ɖe dzi, eye ŋusẽ ge ɖe nusua ƒe afɔkɔ me. ƒe blaene sɔŋ kuxi ma wɔ le eƒe agbe me loo, ekpli bɔ ƒe blaene. Ze ɖeka enumake ye dɔlélea tso. A, egbɔna na wò tsã. Nenema ke wòava eme na wò tsã. Kɔ asi ma yi dzi, eye nàsɔ evelia da ɖe dɔlélea dzi. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa mee. Nukɔ yi ke ƒo nu kɔwo katã ta. nukɔ yi ke me ŋusẽ le, nukɔ yi ke me tɔtete le. Ŋusẽ le nukɔ ma me le dziƒo kple anyigba dzi. Aƒetɔ míeva le ame sia ame ta eye meɖe wò nya gblɔ. Ŋusẽ ƒe nya, atse ƒe nya, tɔtete ƒe nya ye megblɔ. Ye mele gblɔ be mixɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Meka ale yi ke dɔ le vevesesea le ɖo. Meka ale yi ke dɔlélea ede ga ɖe dzi o. Aƒetɔa ƒe asi ka ŋuti o fifi la. Xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. dɔléle ma yi ke nɔ teƒe ma eteƒe dzidzi, eto ma yi ke va nɔ anyi le afi ma eteƒe dzidzi, dɔléle xaxa ma yi ke le teƒe ma eteƒe dzidzi le Yesu ƒe ŋkɔ dzi, to Aƒetɔa ƒe ŋusẽ me, to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amisisi dzi. Xɔ katutu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo le radio gbɔ, ame yiwo le to dzi. ame yiwo le kɔdzi ame yiwo le aƒe me ame yiwo le asa dzi ɖa ame yiwo le tsɔtsi kpa me teƒe sia teƒe yi ke miele nukunu ƒomevi ɖe kpekpe yi ke dzim nèlea xɔe le yesu ƒe ŋkɔ me nuku ma yi gba na wòa ŋku ma ʋu le yesu ƒe ŋkɔ me ètɔ ku na me maƒo nu me be ƒo nu ƒo eye na na na se gbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu tete yi ke le ŋutilã ƒe teƒeɖekpekpe enye agbɔ̃a, enye akplolua, enye alelea, enye afɔtenamea, nutete ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Cancer, yɔmekpe, abimakumaku le dɔme, ayiku ƒe nya, fua ƒe nya, xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. aɖaʋadɔ, enudzedze, Abosam ƒe dɔléle ƒoame, enu mawo nedzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbɔgbɔ ma, gbɔgbɔ ma yi ke nye tamebubu ƒe gbɔgbɔ do go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe nexɔ yeƒe dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eŋu dodo ƒe dɔléle ma, eŋua nu netso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖika naku ƒe dɔlélea xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kuxi ɖe kpekpe, dɔléle ɖe kpekpe, ele lãme na wò ya, enu yi ke le tsa le lãwò me, mede se na nua be nedo le Yesu ƒe ŋkɔ me. eye le wò ŋuti ŋutilã ƒe teƒe ɖe kpekpe ɖeke ku megale agbe o agbe megale eme megate tsi na to megate ʋlana me do gbe ɖa be agbe nege ɖe me le yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ me do gbe ɖa le ame sia ame ta ame aɖe ame aɖeke ŋutɔ mada yeƒe nukunua ƒo ame aɖeke ŋutɔ magblɔ be wodo gbe ɖa vɔ ya yemekpɔ etɔ ame sia ame nexɔ etɔ nukunu ƒe Mawu ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me. Wɔe le agbe sia agbe me. Sɔ nu koko ge ɖe woƒe nuku me. Alɔgbɔnu koko ɖaseɖiɖi ne ge ɖe nu sia nu me. Dzidzɔkpɔkpɔ sɔ wò dziƒo ƒe amesasra kpɔ ne ge ɖe agbe sia agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wò aƒetɔ. Aƒetɔ akpe na wò. Yesu akpe lo. Eva me na wò. Le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. Esɔ